cennun s teqbaylit i teqbaylit. Abrid n ccna i yeḍfar d win i igan azal meqqren i ccna ɣer yedles n teqbaylit. Imi Remḍan Ɛliwat yebna ccna-ines ɣef lsas iṣeḥḥan, wagi d lsas inaẓuren meqqren n teqbaylit gar-asen Sliman Ɛazem, imi yella yecna yiwet n tezlit ucennay meqqren Sliman Ɛazem ad fell-as yeɛfu Rebbi. Tanemmirt-inek a Remḍan Ɛliwat imi d-terriḍ ɣef yisteqsiyen n Wawal TV point vingt-quatre. Tanemmirt. Ali Ɛekkac azul fell-ak, azul akk i i leḥbab, i watmaten, i leqbayel, imaziɣen anda ma llan, ad k-iniɣ tanemmirt ɣef leɛraḍa i yi-d-tɛerḍeḍ, tanemmirt i Awal TV ɣef leɛraḍa-nwen. D acu i d tizlit ɣur Remḍan Ɛliwat, acimi i cennuɣ Am wakken d acu i d iswi-ines di ccna, d acu i d amekkan n tezlit taqbaylit ass-agi di tmetti, d ayen ɣef i d-yemmeslay Remḍan Ali Wat. Tizlit ɣur-i nekkini zemreɣ ad k-tt-id-sfehmeɣ s tlata tenqiḍin. Tamezwarut, tizlit d lfen, ama d tamedyazt ama d aẓawan, c'est une composition. Tis snat, c'est un moyen d'expression.

ad ad iniɣ ayen iḥussen surtout ma tilin ur compos sellen-iyi-d ttḥassan s wayen imi ttḥassaɣ d ayen yessefraḥen aṭas c'est beaucoup plus le partage amkan tezlit taqbaylit di tmetti taqbaylit tesɛa azal-is d ameqqran am akken teḥṣam irkelli taqbaylit tettidir uguren imeqqranen euh, iɛdawen ad tessin akk avec tous les moyens amek ad terẓen amek ad ad tmassakrin donc c'est grâce à la chanson et à la poésie i d-qim c'est un héritage i d-newwi akka seg wasmi si lǧil ar wayeḍ d asefru i d amennuɣ af teqbaylit Ihi Remḍan Ɛli Wat yerra-yas tajmilt i Dda Sliman am wakken i s-rran tajmilt aṭas yicennayen n teqbaylit imeqqranen, dɣa slet-d i tezlit Asefru yiwet si tezlit n Sliman Ɛazem i yecna Remḍan Ɛli Wat.

Gar yisteqsiyen nniḍen yeṭṭfen talemmast umeslay i d-yellan gar-aneɣ d Remḍan Ɛliwat, asteqsi yeɛnan amek i d-yettili usufeɣ n tezlatin sɣur-s, d acu i d udem n ccna-ines, am wakken daɣmit d acu i yettwali di tezlatin n ccḍeḥ ass-agi, tamuɣli-ines s umata, tesret-d i Remḍan Ɛliwat. I la source d'inspiration si la société kabyle, d timetti taqbaylit, d ayen i d-ɛaceɣ, d ayen i d-werrteɣ akk-a d imezwura, icennayen-nneɣ neɣ imedyazen-nneɣ akk n teqbaylit voilà et et la, la, la composition ttaɛraḍeɣ ad ad xedmeɣ isefra s teqbaylit s tutlayt-inu imeslayen iqburen irkelli ahat i iruḥen ur sen-sellen ara medden ttaɛraḍeɣ ad ttnadiɣ fell-asen ttawiɣ-ten-id u sexdam ayut aẓawan la music ama d ccaɛbi ama d lmudern ama d lfolklor kabil je fais un mélange pour créer mon propre style aṭas i yifnanen ttmuddun-d et tout xas akken s les moyens i sɛan kan akka i d-xellqen i yiman-nsen tura akken qqaren s teqbaylit ukkan s iseḥsab ufellaḥ ur tt-ikerrez ara tura nekni l'objectif na d taqbaylit nekk bu yecban ttɣenniɣ ttaɛraḍeɣ ad d-afeɣ amwaya amek ad sɛeddiɣ lmisaj sexdama lsistem n l'internet d l'youtube d l'facebook voilà akken ad yaweḍ tizlatin ad awḍent ar wid asen-tisren ar wid ḥemmleɣ Tura tizlit taqbaylit n ccḍeḥ d ayen yellan u d wayen i ilaq ad yili akka, nesɛu akk tiswiɛin uranda n timeɣriwin, lferḥ, ccḍeḥ, d acu kan ma sɛiɣ awal ad t-id-iniɣ deg wayagi s akk ilaq ad nesexdem imeslayen n teqbaylit, ad nesexdem imeslayen zeddigen, aǧa tuzlitt taqbaylit d tizlitt n ttrebga. d tizlit i yesɛan amisaj, swa ama d icḍaḥ ama d tidet teqlen am wakken sent-nqarren asmi i sent s teqbaylit, ilaq ad awal ad yesɛu asefru, ad yili yesɛa lmeɛna yid-s. D acu i d tirga n unaẓur, d acu i yessaram Remḍan Ɛliwat s yisem-is d acennay? Ar taggara, ad ken-neǧǧ yakk d yiwet si tezlatin i yecna tizlit deg i yeqqar Aḥmimic. Awal-iw n taggara d asirem, ssarameɣ ad yettwakkes lehlak-agi i d-yusan ɣur-neɣ d ajdid, le covid 19, ad yettwakkes akk leḥzen seg wulawen widak i ǧǧan wid ɛzizen fell-asen, a s-iniɣ lkuraǧ d ṣṣber, ṛṛeḥma i wid iṛuḥen, ssarameɣ. Ad d-asen wussan i yelhan xir n wigi anda tamurt-nneɣ ad tṣeggem, ad teǧǧuǧeg, ad nuɣal ad nẓer akk imawlan, leḥbab, tamurt, ad nferḥ akk ensemble. Ur ssarameɣ lehna d lxir akk i yal amdan, ccfa i yimuḍan. Ad d-ifk Rebbi ayen yelhan akka ar zdat. Ad ak-iniɣ tanemmirt i kečč a gma Ɛli ɣef ɣef yisteqsiyen-ik, tanemmirt akk i wid d-itebɛen tadwilt si tazwara armi d taggara. Yeqqim-d ad sellmeɣ fell-awen sslam d ameqqran, azul d aḥmayan, lehna, talwit, asirem ar tufat.

Lbaz mačči am bururu Mur tt-id iṣegged ur tt-itett S yicris i t-izellu Ur yettwaṭṭaf di tcerket Nesnas mi t-yečča umergu Yessenqar uma dday tifxet Ẓriɣ lekdeb d aɣurru Meɛna treggleḍ ɣef tidet